Minkejja li m'għadniex fil-Parlament, mhux darba jew tnejn, nies minn fejn kont noħroġ għall-elezzjoni prinċipalment, ġifieri l-Marsa, e, ikellmuni jew iċempluli u jitolbuni illi nindaħal fisimhom u għal-bżonnijiet tagħhom mal-gvern. Ma jiddispjaċini xejn. Għaliex veru il-fiduċja Kienet tistgħarraf iżjed dak iż-żmien, imma anke illum din il-fiduċja tagħtini sodisfazzjon għaliex meta n-nies jafu li m'għandix saħħa f'idejja, però jafdaw fija li l-messaġġ iwasslu, hemmhekk jagħtuni ċertifikat. Ħalluni niftaħar ftit. Tgħiġġu lija Illi jien napprezzah. Mela, nies mill-Marsa illi joqogħdu jew għandhom il-business fin-naħat tat-triq illi min-naħa tal-Rabat ħattart il-highway insomma tibqa' nieżla lejn is-salib u roundabout tal-Marsa u Hemmhekk qed joħolqu ċertu diffikultajiet enormi. Għamlu gradilji kbar u n-nies ma jistgħux jaqsmu. Ftit ilu kont għaddej jien u rajt wieħed barrani illi jgħaddi qisu mhux se ngħid farfett, qisu attust jgħaddi minn bejn parti mill-istess gradilji illi kienu sfrundati. Jekk ma tkunx qed tistenna, li jgħaddi bniedem hekk toħodix bi kbira li bniedem illi jkun qed jippretendi li jsir dak li hu normali illi jittajjar għaliex laqas tobsor illi ikun sa jiġri dak li ġara. U dan minx qiegħed immur il-bot ftit ilu fl-istess sinħawi inqatel wieħed bil-traffiku illi huwa jarf magħruf bħala iċ-ċeċe. Dilettant ta' żwiemel, dilettant illi tara ħaddej bis-serkin u fil-kantuniera preċiż bejn it-triq li semmejtilkom u it-triq l-oħra illi Tieħu minn Great Score Street għal fuq u li tibqa' dieħla għal nofs il-Marsa. Iċ-ċeċe D'Amato għala daqqa ta' karozza u baqa' taħta. U ħafna nies iddispjaċihom għaċ-ċeċe għaliex Kien bniedem li miegħati fastidju lil ħadd. Pjuttost bniedem ferrieħi u eh, miskin li jispiċċa b'dak il-mod huwa ħażin. Għalih u anke għall-komunità tal-marsa li ngħixu fiha. Min jieħu gost illi jgħaddi minn hemmhekk u jgħid Isma', dak il-ħabib tiegħi kien laqqa' daqqa ta' karozza u hekk u baqa' taħtha. Jiena l-ewwel fatti ta' ħabta b'karozza u nqatlet xi ħadd kont nafa dwar Oħt ommi. Kienet għadha tifla żgħira. U kienu qegħdin Burmarrat ftit il-bot miċ-ċimiterju ta' Burmarrat jew ta' San Pawl il-Baħar insomma, eh, u It-tifla ttajret. Kienet tajritha l-karozza tal-linja Number Four. U bqajna dejjem meta qed nikbru nirriflettu fuq din it-tija illi mietet kif mietet. Jiddispjaċik. Alla volja ma konniex nafuha. Però mbagħad kien dispjaċir kbir ħafna meta Nannui, li spiss insemmilkom f'dal-programm, laqgħet daqqa ta' karozza fit-tarf l-ieħor ta' Bun Marrat, anzi f'Għajn Riħana, u id-daqqa il-leħa għal-kem dak il-ħin ma qatlitux, imma bdietlu it-triq it-twila illi jispiċċa. Jiddispjaċini. Però jiddispjaċini daqstant ieħor għal nies oħrajn illi ikollhom disgrazzja bħal din fil-familja jew nkella li bniedem illi seta' għex Il-milja tal-ħajja tiegħu f'daqqa waħda jsib li ħeżren minħabba ċirkostanzi li m'għandux l-ebda kontroll fuqhom intbagħat id-dinja l-oħra. Jiena jkolli ngħid illi f'din il-biċċa triq ta' Diċembru 13 fejn hemm Issa, it-traffic lights kienet imnalla illi saru dawk it-traffic lights. Wieħed illi kien jiġġielet fuqhom u kien jiġi spiss għandi u konna nikdbu fuqhom kien ċertu Ġorġ Kutajjar. Ġorġ Kutajjar kont nafu minn konna tfal żgħar u George kien jiġi u jgħidli, Isma', daqq qed jistennew li tiġri xi diżgrazzja oħra, mhux biżżejjed saru f'Diċembru tlettax. Dik id-diżgrazzja kellha tkun tal-istess George Cutajar, illi miskin laqqa' dak għata karozza u baqa' sejjer għand Alla. Wieħed milli kellimni riċentement, kelmu nitnejn fil-fatt, fuq in-naħa ta' fejn hemm dak ta' tajers u fejn hemm l-iskola ta' tfalżar tal-familja ta' ġew Demicoli. Joe Demicoli illi għandu u jġib tbissima fuq wiċħa tiħor imma kien inkwetat u inkwetat sewa. Għaliex mhuwiex tajjeb illi ikollok b'sagrifiċċji kbar tkun għamilt ċertu xogħol u preparamenti biex taqla il-flus. Onestament, biex qed ngħid jimbrolja jaqla onestament. Mbagħad issib ostakli bħal U jiena ma jistax għalx m'għandix fil-Parlament ngħidu la issa issa għajdu l-ħaddieħor. La minix hemm, issa m'għandix naqsam jien, le għandix naqsam. Għandix naqsam bħala ċittadin għaliex jekk jiena verament żmien ilu kont nemmen f'xi ħaġa illi l-ġid tal-komunità ma jfissirx illi issa għax m'għadniex immur il-Parlament dak irid ninsieħ. jew ma jimpurtax, ma ninsihx, jew issemm ħaddieħor ħabber rasu hu. Le. Naħseb dik hija l-istess filosofija illi kellu il-mibki ħabib tagħna Silvio Parnis li minkejja li spiċċa minn hawn minn hemm xorta waħda baqa' marbut man-nies mal-bżonnijiet tan-nies. U dawn mhumiex affarijiet ta' korruzzjoni. Dawn mhux qed jippruvaw għal xi permess. Dawn qed jippruvaw illi jekk l-affarijiet li jkunu saru bħal dawk il-gradilji illi hemm illi qed ipoġġu lin-nies f'diffikultajiet biex jaqsmu ma jġalhomx jagħmlu Gabrijoli u sagrifiċċji ħalli jkunu jistgħu jaqsmu t-triq meta jkun il-waqt u wara kollox billi ikun hemm id-dwal li jirregolaw it-traffiku ma jkunux qed jirregolaw biss għal dawk li qed jaqsmu triq imma ikun ukoll għal dawk li anki aktar 'l isfel meta l-wied tat-traffiku li ġej minn Diċembru tlettax u dak li ġej min-naħa ta' fuq ta' Santa Venera ta' Ħ'Attard sejħilhom li trid jingħaqdu flimkien ħdejn il-roundabout tal-marsa. Allura li kultant tagħti nifs tkun qed tagħti aktar spazju ħalli kollox jiġi kkontrollat aħjar. U ma minn tagħmel ebda eh, restrizzjoni fuq ħadd imma li jkun hemm nies bħaċċeċe illi imutu għaliex dellek illi tagħmel xi ħaġa eċċezzjonali ngħid illi Transport Malta għandha responsabilità enormi illi kif jiġi inċident tara illi ma jerġax ikun. Għaliex ħaġa faċli illi inti tara illi jkun sar inċident u qisu ma ġara xejn. Għaliex, ikun biżżejjed illi tidfnu lil dak li jkun u tgħid miskin miet. Għalhekk, waqt illi insellem lil ċeċe u l-memorja tiegħu, qiegħed ngħid illi l-awtoritajiet li għandhom responsabbiltà jieħdu ħsieb ħalli ma jkunx hemm inċident ieħor bħal ta' ċeċe. U hemm nies li qegħdin juru biċ-ċar li jinsabu inkwitati minħabba illi biex taqsam minn naħa għall-oħra tal-Marsa saret ta' triq waħda fil-Marsa saret missjoni Impossibbli. Mission impossible. Hemm bżonn u nifmu wkoll illi fejn ikun hemm li wieħed jaqsam ikunu imdawlin. U imdawlin sewwa. Ma jistax ikollok fanal, ħa ngħidlu hekk, fit-triq ħdejn il-linji miżbugħin ħażin ħażin u isu ma ġara xejn. Għandna problemi ta' din in-natura u iktar ma jiżdied it-traffiku aktar daw il-problemi u mhux biss jikbru imma jsiru aktar perikolużi. Jekk aħna ma naċċettawx dan il-fatt u ngħidu u le il-traffiku miexi fuq ir-rubini Inkunu qed ngħaddu nattu x-xemx bl-arbil. U ħobbni u obodni, x-xemx bl-arbil ma ħobbx lil min jattiha. Għax dak li għandu joħroġ, joħroġ ħalli jirranġa. Dan wara kollox mhuwiex xi ħaġa li hija kundanna għal dejjem, jekk hemm xi ħaġa li mhix qiegħda sew, din għandha tiġi rranġata kif hemm bżonn. Nagħmlu waqfa oħra mużikali ħalli mbagħad nerġa' naqbad biċċa oħra tal-programm sa nipprova llum illi jinqassamu ftit ħalli ma nagħmilx sagrifiċċju enormi fuq il-vuċi peress illi bħal ħafna minnkom għandi daqsxejn tas-sola tqaħqiegħa jew kif naqbad ngħid. Insomma, eh, nisol u jekk taqbad nix-xerqa mhux ċajta għax verament iweġġa. U jekk taqbad nix-xerqa ngħidilkom inselmilkom u nitlaqlem għaliex il-programm ma nkunx nista' nagħmlu. Nagħmlu waqfa mużikali.